na yɛde amammerɛ ne amanneɛ brɛ wo no, yɛhyɛ ase a, yɛde nsɛm a yɛn Wura abobɔ so pɛn no, n'anodisɛm a ɔde tutuu dwa wɔ mmeammea no bi na yɛde hyɛ aseɛ. Na ɛnnɛ no, deɛ yɛde baeɛ no yɛ berɛ a n'ano yɛ awo ada yi ara a yɛn Wura ne N'Asanteman hyiaa mu wɔ Manhyia Ahemfie, na bere a yɛn wura tenaa ase Memeneda anɔpa no na obehyiaa ne nananom aman hene no, ɛyɛ Oguaa aman hene somaa n'abɔfoɔ ma wɔde bɛtoo yɛn wura anim sɛ ɔno nso so obedii akonnwa no, Wobɔbobɔ a, mfe aduonu num ni. Nyankopɔn ayɛ bi ama no, nananom ayɛ bi ama no, na deɛ ade fɛfɛ a Nyame ne nananom nsamanfoɔ ayɛ ama no nyinaa no, wɔhyɛ ho fa a, wɔntumi nhyɛ fa no wɔ aberɛ a wɔmfa mmɛto korɔbea Asante Kɔtɔkɔhene Otumfoɔ Seyo Tutu Abe bio, ɔte burukusu a ɔkum man hene twa dwira, wɔntumi mfa mmɛto n'anim na wɔmmɛsrɛ no sɛ ɔmfa ne nhyira ne n'animuonyam mmɛtae dwumadi a ɛte saa no akyi. Ɔnam kasabirekurɛ ma ne homene so a anwenhoma nyinaa brɛ ase. Papa so asoma ame abɛbɔ mo amaneɛ se. So ntutu bɔsɛ no so da ɔno ara ne yɔnko ɔsabarima Bɛsata ase sɛ ɔnsoma abɔfoɔ se yi sɛ ɛmmra ne nkyɛn? Eteɛ. Ɔsan ara yɛ mɛ brada wɔ lodge no nso ka ho. Ɔse
hwɛ mo a ɔsan ara yɛ ne lodge boda

Eh, Nana Nkra, yɛnkyɛre ho no, ɛna ano Yawada yɛn wura hyiaeɛ no, wɔne nananom amanhene bɛbɔ bɛhyia wɔ N'Asanteman mu a ɛwɔ Kumanhyia ahemfie ha no. Ɛkɔbaa sɛ Oguaa amanhene tuu ne mpanimfoɔ sɛ wɔmmra na wɔmmɛse Kɔtɔkɔhene sɛ Tweduampɔ Onyankopɔn ne nananom nsamanfoɔ adom nti no, ɔno nso so wanya mfie aduonu num. Na Ghana ha no yɛka ahenni a ne yɛka ahenni deɛ a na kyerɛ sɛ woyi Santehene mu baabiara a ɛnyɛ yie. Nti wɔntumi ntena Oguaa nhyɛ fa a ɛte saa wɔ aberɛ a wɔreyi Kotokɔhene Asotire na afei nso so wɔnsrɛ no mma no mfa n'animuonyam mmɛtaa akyire. Na yɛn wura nananom de too n'anim no, ɛɛ na Otumfoɔ Akyame de too na Otumfoɔ anim no, ɔno nso so de sɛmpa maa nananom, na sɛn na esi kɔɔeɛ?
Medase me nua. Atiefoɔ mo bɛ tie. Deɛ edi kan no Oguaman hene wasusu susu pa. Na wasusu no yie paa. Na wakyerɛ sɛ sɛbi aburo sɛbi aso onim de. Na ɔte akonnwa tuntum so so ampa. Ontumi nyɛ wɔ abere a ɔmɛkae Yewura. Na ɛberɛ a wɔbɛkaee Yewura no, a Yewura kaa asɛm bi, na Yewura no, ɔse wakɔyɛ nyankonsoroma, ɔnne ne ho, nanso ɔte sɛ ɔsono. Ɔsono tia fidie so a, nhwan. Nanso dua bi wɔ hɔ a, ɔde ne ho twere ansa na ɔde n'ano no atwe dua no abɔ hɔ. Meka na mekyerɛ sɛn? Deɛ ɛdi kan no a Guaman hene somaa me a yɛde bɛtoo n'anim no, ɔgyee asɛm no too mu. Nanso ɔno nko ara ntumi mma ne ho so sɛ me na mɛyɛ sei na me nko ara na mete sei. Daabi da. Ɛnam sɛ ɔdwene n'Asanteman na ɔdɔ n'ahemfo ne ne mpanimfoɔ nti no, ɛsɛ sɛ ɔne wɔn hyia. Enti ɔne wɔn hyiaeɛ no, ɔde too wɔn anim, na Wɔn ɔde too wɔn anim sɛ, Sei na Guaman Hene abɛka. Ɛnam ebuo ne ahobrɛaseɛ a ɔde ma ne mpanimfoɔ ne n'ahemfo, Asante Ahemman, Ahemman, ɛɛ, ahemfo ne ahemman nyinaa nti na ma ɔyɛɛ saa. Wei kyerɛ ebuo, anidie ne botaeɛ ne boasetɔ a ɔwɔ. Wei bi na yɛhwehwɛ sɛ ahemfo no nyinaa bɛyɛ dɛn? Ebesua. Anka yɛbɛka kyerɛɛ no, Oh, moaka a mate. Adeɛ kye a, mɛba. Na wafrɛ akyeamefoɔ bɛyɛ edu anaasɛ nananom na mommra meɛnkɔ. Wabrɛ a nana biara ntee ho hwee. Nanso, sɛ obi koraa ka sɛ, Kɔgya mma menkɔka m'asɛm a, ɛwɔ sɛ wobisa ne mu ansa na watumi ayɛ dɛn? Adi n'akyi. Enti adeɛ a yɛn Wura ayɛ no, wakyerɛ ɛdɔ ne ahobraseɛ ne ɛbuo a ɔma n'ahemfo. Ɛno bi na yɛsrɛ sɛ nananom a aka no nso so nsua saa ebuo ne ahobrɛaseɛ no, na ɛbɛboa Asanteman yie.